Zonal Director NBC Lagos. Okay. I don do that work o Yeah. for August go make me four years now. Okay. Wey I don dey do am for Lagos. Okay. And uh, my people wey be NBC Yeah. come say make I come return to Abuja Wow. where I go be director um,

so if people dey do anyhow for radio or radio to radio stations do anyhow na na dem dey check us Mhm. so imagine say our oga come meet us say make you follow us play make you follow us buy make you follow us sell and again dem don promote am so it's from lagos going to abuja oga talking about say this your work when you say you don dey do this work so mm? Mm. wetin you gats to talk about as oga oga oga oga oga wetin you get to talk about regulating broadcasting in lagos from your own experience because na lagos you basis now you wan comot for lagos so before you comot tell us for this town about regulating broadcasting in this town from your experience sir. you know you know say lagos na na dem get broadcasting o. Oh. okay. Mm. Eh? Mm-hmm. when you minus uh, uh, broadcasting from lagos. Yeah. broadcasting no dey again for nigeria. okay. but um, when you talk about regulation for lagos. Yeah. Broadcasters wey dey Lagos. Yeah. You go see the old ones, the first generation broadcasters, they dey here. Mm. The second generation dey here. Dey here. The uh, other generation dey here. Even the small small ones wey dey come, everybody dey here. Wow. The thing boku here. Okay. Because for Lagos here, yeah. na center of excellence, no be for mm. mouth o. Oh. Yeah. Mm. Eh? Mm. So any small thing wey you do mm -hmm. as mistake, they go catch you. Yeah. No be only NBC okay. dey monitor wetin uh, uh, broadcasters dey do. They do. We get veterans. Okay. And those people na people wey all of us suppose appreciate. Okay. Because dem dey there every time, they open their ear. If you make one mistake like this, Pem. they go say, ah, Yeah. this is not the way we suppose to do it. Yeah. And you know when that man don talk like that, na retired person o. Yes. But every day he dey for him radio.

Lagos na where professionals dey. And for you to regulate Lagos, Where you know my everybody people dey. say my people say if you wan catch monkey, Yes. you go behave like monkey. if you wan catch monkey, come dey do dey do am gentle gentle like this. Eh? Uh-huh. Monkey go take you play. So when we talk about regulation in Lagos, Yeah. you yourself you go dey on top of your game o. mm. you go sabi wetin dey sabi okay because if they sabi pass you mm -hmm. that means they go dey regulate you and they tell you go come regulate you so yes. and again you go come sabi your environment yeah. lagos is a very unique town mm. Mm. Mm. lagos is a very unique town in nbc mm. for this lagos wey you dey see like this we have close to sixty radio stations. Hmm. Hmm. only lagos only lagos

Now that kind thing where I dey, I dey, I dey like mm-hmm. talk about. Yeah. Now what thing we they call self-regulation. Okay. If you remember when I come Lagos, mm. close to four years ago, mm. the first thing what I do is to go around all the stations. Okay. I come tell them say, my brother, mm. this job no be for NBC alone. alone. Mm. Regulation is for you, for your own good, mm. and for my own good. Yeah. No be only government they regulate. Mm.

eh, 95.1 Yeah. better go dey for lagos that day Eh, una go hear each other Eh, Wow. Wow. that's a very important role nbc dey play Wow. we go want everybody make you dey for your own lane yeah. make this other person dey for im own lane na so but if you go give yourself 95.1 another person go uh, carry that 95.1 katakata don burst o

but when you are child mm-hmm. you correct your child you correct am you correct am yeah. and him still dey behave wetin you go do hmm. ratata tell me hmm. true hmm. Hmm. Hmm. tell me wetin you, you go do. just dress do am just show am say i no like this thing wey you do. with love with love with, with love. love. yeah with love. yes that love. is why most often na we go give you what we wetin una dey call love letter. na so They say, please ask Oga NBC, why are they always stopping our radio and TV stations from saying things the way they are, especially with the uh, politics and government? You know, when we come back, Oga will talk am. Hmm? He don talk small if you hear o, he don first talk why dey dey do all this kind this o. But when we come back, he go hammer on this thing make you know why be say he dey talk say eh, as papa, you go correct pikin at times. He say as oga, make I read am again, why always NBC dey stop the radio stations and TV stations from saying the things the way they are especially when it has to do with the politicians and government. He, he say because regulating stations is different from concealing the truth.

if no be say i dey on air Eh, yes. the kind thing wey i go Go talk that one na regulation o Eh, you don dey see am yes. the thing don dey sink into their ear say the way you take talk for house no be like that you go talk Talk. make you when you dey for air True. Yeah. Yeah. so na plus for all of us o Yes, oh, very well. and some other people go wan talk am the way they wan talk am

wetin yeah. him do you mm -hmm. he no do you anything o mm -hmm. talk to that person in a, in a decent uh, language now yeah. na so we uh, broadcasting code talk am yes and again this one wey you talk say mm. NBC no dey allow stations yes. make stations mm -hmm. talk anyhow wey they want. Won't talk, yeah. Make I tell you the truth. Mm -hmm. No be like that. Okay. Uh, we get wetin we dey call editorial responsibility. Mm -hmm. na di stations get dia editorial responsibility ratata nbc hmm. never ask you before you go on air yes. make you bring your script make we see we never talk like that before of course mm -hmm. we no dey talk like that yeah. the broadcasting code dey there mm. and that broadcasting code come spell out the thing wey you go do yes. and the thing wey you no suppose do mm -hmm. and no be nbc do am o mm -hmm. na all of us wey be broadcasters organize mm. ourselves say yes. this, this thing na the standard practice okay.

Government na me and you. Yeah, yeah. The pikin wey say mama soup mm-hmm. no sweet. No sweet. Which soup go sweet? For a mat. soup go sweet? Uh... Which soup go sweet for a mat? Make I make I leave am like that. Abi o. Yes, so. so I hope say una una don dey hear why mm. business societies we no go allow we no go permit. Uh-huh. Then somebody else oga to let you know say our listeners dey listen well well. Yes o. So. He say good morning.

Eh, you no go carry katakata with nbc exactly and the work wey we nbc dey do na the work wey una say make we dey do abi so, o na so. eh we no dey do any anything extra yes so i dey encourage lagosians Yeah. encourage Lag- eh, broadcasters Yeah. make we dey do the right thing okay make dem dey put proper check yes you know wetin happen for lagos here and be say The Lagos is a very vibrant city. I dey tell you. And if you if you think say na you sabi pass, yeah. they go tell you say you never sabi you. True. True. Yes. Yeah. I, I when I dey listen to you people, yeah. I dey monitor my own. I dey say, uh, listen. I know yeah. they listen to you people. I dey monitor. monitor. Eh? Proper, eh? proper. And when I dey monitor you people, yes. I go see say that uh, there are times your audience will even want bend you. Yes. Go join what they want to. Exactly.

um, all manner of people dey there. Dey dey. I just dey lis ten to the advert wey you play. Mm-hmm. I just wan I just dey lis ten jejely jejely mm-hmm. for the malaria this thing. Yes. I come see say where you talk uh, when they talk say mm-hmm. if the sickness come continue after three days yes. go, go see, see your doctor. doctor. But somebody fit carry another advert yes. wey be malaria uh, this thing. E no go give our people that kind of advice. True. We no go allow our people make them die. Okay, exactly. Hmm?

uh, microphone anointing yeah. you begin talk anyhow yes. somebody go there, there come call you ratata you don't they go overboard go awful. Oh. Yeah, ratata this program supposed to end for 12 oh. yes i bet you don't they talk past I 12 tell you past 12 i'm telling you honestly okay. so regulation That's is nice. important so oga mm. like i talked before mm. i said if your uh, officers for office when mm. follow you work do this work when put one join together with you if they, they listen by any chance now As you dey say bye bye, wetin you go tell dem? You see eh, this question wey you ask na better one. Yeah. Um, first of all, yeah. the job no be me do am o. Okay. Mm. Eh? Without yeah. them, yeah. I no fit do this job o. Okay. You see, when you people on air for 24 hours, yeah. we don uh, eh, we dey dey monitor you people for 24 hours. Yeah. So those people na the people wey we dey give kudos. Wow.

come rain o come sunshine o yeah. anytime o any day o yeah. they dey there public holiday o as you no dey go public holiday na yeah. so we no dey go. Hmm. wow eh? wow wow hmm. wow. Hmm. and no be everybody for nbc na monitoring yeah, officer. monitoring officer yeah. even uh, the clerks everybody dey up and down yeah. dey do the work. Yeah. so and at the same time mm. i will also appreciate my dg. wow.